me i yat ma jin otwo ojony i komgi i gina kilwongo ni ARVs, antiretroviral drugs, ma gitye ka waco jo mukene i Wakiso District ka ma kitimo iye research enoni, i kit me pito gwenigi, poultry farm, gweni gitye ka pitonego ki yat two ojonyo ma ineno kome dong gweno ocwe mere kome bulu bulu in dong icito ka wilone nongo tye opong ki ARVs. Kitye ka waco ni karacce tye ni ka ngati dong tye ki two ojonyo ma tye ka mwonyo yat ARVs, kwon tye camo gweno ma kipito ki ARVs te lokke ni yat ma en omwomwonyo-ni dong pe obitiyo, wudoko resistant i kome.
Peko eni tye madit, Emma. Amito wacci, kare mukato angecci waneno ni opego aye nongo kitye tuco ki yat me two jonyoo.
Oa ki kenyo oo dong wa i kom gweno. Amito wacci dano ma gitye neno Wan Luo TV odiko matin myero gubed ki ngec matut ni eni peko madit. Ka wan ongiyo ki yat me two mogo ma wape kwede, ka in nino ma ibinongo two ka dong kiketi i wi yat-ti, yat ma kiketi iye-ni pe romo konyi. Megi ni olo olo, ngatta dong kubedi dong tye ka mwonyo yat i pal. Ngat. Tekke dong ocamo gweno eno ma kipito ki ARVs ni, yat pe obuti i kome. That is another thing. Me inongo ni wabedo gin ma kilwongo ni drug resistant. Ka dong itye ki drug resistant, ma nyutti pol kare in pe iromo ngeyo ni yat pe ka tic. Two bino diyo ka kiteri o yati dok myero kicak loko yat which is very complicated. Ento bene amito wacci acwel ingeyo gin moni ma kiwaco ni, In ka kimiyi icamo gin onongo myero pe icam, nongo kiwolio. De ipenye kekeni ni, Gweno ma in itye ka wilone-ni ma kituco ki yat-ti, i cwinyi-ni imito mwotone ada? Pien ka pe ibimwodo ma inge ni kituco ki yat, gweno ma wan romo gwakke i gangwa-ni,

gwok gweni alip acel me biacara. And biacara eno pe biacara madit dok otwal gwok gweni mogo ma gicato i nget gudi ma nongo kitalo en aye TV chicken ma en aye nongo tye ka ringo mere i kom TV eno aye ma nongo en aye mere oduk ma eni in nongo dong piny aye itye wilo miti dong yat keken so kitye ka wacce ni Makerere University otim kwed dok aye wek pe obal biacara pa jo mukene ma gitye ka gwoko gwenigi maber pien of course tye jo mukene ma gitye i kit me gwoko gwenigi ma pe gitye ka timo tic eni me pito gweni ki ARVs-ni. Ento, tekki ngato moni dong owinyo lok ma watye ka wacone ni eteni. Ngato moni okwero wi lubweni-o, ma nyutte ni at the end of the day, jo ma gitye ka tic maber, biacara gibo balle. Dwoko wacen ni gin ma kilwongo ni Quality Assurance, Uganda National Bureau of Standards, gweno ma kitye ka nekone-ni, an atye ki faktori ma angeyo ma nino acel kineko gweno cok alip apar. Gweno ni ka kineko ki canning, kitweyogi maber kikelogi i supermarkets. En mo owilo ki supermarkets ni, I nono gweno ngwel emo ngwel ma nongo kikwanyo dong jami iye weng kilwoko maleng. Atamo ni gweno ma kumeni ka kitye timo kwed ma kitye mede kwede myero kong kinen bene ni are they the ones we are talking about ma kitye kitucu gi en ki yat ARVs-i pien ka gin bene kitye kine then there's a reason for you not to eat gweno ma kumeni.

Penyone mere me niang pi ceng jwini. Inge ngata ki kita kiwaca kwede ni inge ni wee gweno bene wa gam wa ki Kampala ya transport a awaci gi ni eni ding wic in pi romo a wa ki gulu ibino ka wilo gweno ki Kampala roma roma aroma ki lakodi jo moni ma gi bedo ibac in ineno ngato moni obedo ibac ento tye ka wilo mugati tye ka wilo ngo ituki inge ange ni eni twon lacara mo ma yaka yang nen calo pud pe oo wa Kampala Kampani ma yubu mugati ti gulu. Mugati dwong ata gulu. In pud iwilo mugati ki i bac, i tingu te ti ka dok kwede gulu, i ti ka tere mi ngo? Buy local, build local. Quote, Gething is at i kare i mwaka pa angec nyo kampani no me yubu mugati no peke gire gulu. So, work mentality ene pud tye i wi dano mukene dok miti. Ene wa ti wacci ni Ento lok me kwanyo gu. Bino wa Kampala ka wilo gweno me dok kede wa gulo aye dok pat pien gweno wa ma gulo me di kang di kal ma gangi ber loyo ma giti pito ne ki kany dwe abicel-li. Ene wa ti wacci that mentality mo ni jimi weng myero oa ki Kampala ni ene ti ka neko wa. Wan ka wa mito dongo jimi weng myero oa ki bot wa. Emma wek amiyi logic ma yot. Gulo ti city Cokcok eni Gulu kibibedo ka camo gweno makato alip pyeraryo pi nino acel acel. Hotels ki dano ma tye ka bino Gulu ceng jwini kimito gweno. In ma itye piny kunu ni myero icak gwoko gweno pien cukke tye. Every day dano bicamo gweno. An yub yub nyi wek kinge ni gweno ma nongo tye ka a ki boti, gweno ma tye original, gweno ma pe kituco atika. ki er apic mo tye neno ne tin ni wek wegi biacara dano ma gitye ki hotel ngeye ni aa ka acero bot larubi ba gweno ma no kum gweno acole ki kome ineno so cak biacara ma no dano ngeyi an pi an pi an pito an gweno an ma ti meno me acel me aryo gwoko lee macalo tak gine gweno wit winyo calo taki I've seen a very good friend nyim raco otuju dano ki kalara pa Muse- bot museveni ni gukwalo cene PDM okoya okoya tye ka gwoko taki Lwogi tekki, meno en ni yo me nongo cene. No, en ni jima, ento ki neno calo dyel gini, dano dyel kiti ka mito ringo dyel at any given cost, dano pe ka gwako dyel. Mm. Gin mo ti waje dano ni, jimi mogo mo aromo gwako ne i kin gangi wa, wan aromo gwako ne, ma wa gwako in ewe ma ka ngat mo nongo neno be nongo ti local ma change wini. Pe terogi, iwacci ni, Eni gwok ocamo gin ma kuman, Gin ma dong eni tye gwok diyo ocamo gin ma dano kuman. mapat, dano myero ki- ki- kigwok jami oyotoyot, okel cene oyotoyot. So, in ibicako gwoko dyeli, imyero inyo nge dwe adek dong inong cene-o. So, icako pito dyel dong ki jami mogo ma dong pe rwatte. Icako pito gweno ki jami ma dong pe rwatte. Romo ni i kumalo me Uganda. Nyo lopur me kumalo me Uganda pe opit dano ki gweno ma omiyo ocamo ARVs nongo tye ka wolo dano. Ka otimo enni, iromo nongo cene ento amito wacci i kare manok aduki pa cat enni bene bidwogo marac. Pien in pe itimo gin marac i kom dano ci itamo ni Lubanga neno bedo mot nongo tye ka neni. That's wrong. Wabedo ki cwiny me tic matir, tiyo biacara, nongo lonyo i yo mupore.
Ne mono lwongo ni integrity.